Ni bi to, ni bi ŋun yɛn ni bi chɛm ti gbaai so maa ni o tuzɔbili m-bɔŋɔ. A gbaai bu, ka chɛ ma mɔŋɔ sani na anvuhi ŋun tabi laa sani bi ŋmaligi ʒiri. Ka ŋun sani ka bi nya kuɣa maa? Bi bi nya kuɣa sani, bi yɔhimmi alizali ka bi kul chira. Hal chɛ bɛn yɛlim gba ni hal ŋun maa paɣa n-suhi ba ka o chɛ bɛn yɛlim gba ni hal bɛ ni gbaai ma ni ŋun suhi soojanim maa, bi ŋmaligi ʒiri. Di mi zaa nyɛla ʒiri. N zaŋ yɛtɔɣa ti kana ŋɔ maa di yɛli lan bin ku bin daa ku no bin daa ku yiɣisigu so ka bi bi yi chɛli o zaŋla mali so maa kpama a mi o so yiɣisi ka di mali so maa zaɣisi kumbu hello n wumna n wumna so din niŋ kamani din ŋmaami la

ni yɛla ti maana ʒiri ŋman pam bala lala bi daa bɔrila ee waa puli lan ka bi daa bɔra ɛɛ o ni bɛla la ɛɛ ee an ŋun kan ni ka o- tin tam ka bi chaŋ waa puli lan sani ka ŋɔ ti maa an mi yɛn garila kpatiŋ chaŋ waa puli lan ni bɛ so sani mhm

Ah, the, the, the down is good. And so now, me cut no west. Me so now, and I come back. din ka n yɛri maa di chaŋla wula ka bi ti gbahi ba Jiri ni ku yaa chɛm maa. Ti yi maa ni ku niŋ pɔpi la tingbani ma- tingbani ŋɔ maa. Ehm, to di mi ka n yɛri maa chɛ ka n yɛ gba ya gbaaya Ei to, ti zaa bela Naawuni sani. A ni yɛli ma yaa, ti so bi dirigu shɛŋa maa o ni bɔri ni yi baŋ shɛm bali maa? Aai, aai, aai.
Ma ka di binshiɣu mi ka nam ni zuɣu ka ti zaŋ li ŋɔ. Di mi niŋ kaman binshiɛ shɛli din kana ka ti diri di daanfaani ŋɔ maa, dinni m-biɛri a lala zuɣu. A ni to, di mi pa nam zuɣu ka ti zabiri maa yaa. A pumbɔŋɔ mi, nam n-dan yɛtɔɣa polo ka di beni di chani maa bee ka lala?

A gbaai la bɛ bɛ ti jila bɛ sama ni ka bɛ kana ti gbahi ba ka bɛ tiri o ka bɛ kana ti gbahi ba nya ni nyɛ jɛmo ni yili ka bɛ nya bɛ bɛ mi zaa daa zila samba maa ka bɛ gbaai la a niriba anahi maa zaŋ chaŋ ka bɛ mi gbaai bɛ polo niriba anu ka bɛ bɛ yɛn ni kaman la a niriba anu maa bɛ sukuusi maa a nya ka bɛ gbaai la a niriba anu maa ka bɛ mi yɛn ni kaman niriba anu maa bɛ mi bɛ la a duu maa ni
kama ka bi gbaai ya polo niriba anu NDC polo niriba anu a gbaai la polo maa ni gbahi na ka bi gbaai NDC polo niriba anu sapoti ba ni kama bin bin niriba bin na ʒi niriba bu shaba bin zuɣu bin bin niriba bin zuɣu bi ka la ya tɔ maa ni ka bi zaŋ bin nira nyɛ ka bi zaŋ bin bahi hmm.
ka na bi mɔgaa soya

Ɔ bin yoma saa mini bi paɣa. Ka nyo na yi fɔŋ nim si tɔri.
Din nim nyɛ tu baat maa o. Ka pumpɔŋ yaa. Nyɛ mam mɔn sandama kaman ba nim so tumla tuma maa. Di kuyila zilisi pina bɛn yi kpatiŋ maa na chaŋ kpatiŋ ti chɛ kpatiŋ nim polo maa ka kuna nti bari moto nim n chani na part of the time nim yɛli police ni bɛ kam na ti yɛli ba ni bɛn kam bɛn tumdi tuun shɛli maa bɛn cross cross bɛ noo zuɣu mini wheel road ka police maa kana nti goori ba ka bɛ zaɣisi Ka din tam nyɛ dini maa ni plaani bim moto ti kana paati ofis maa ka pali n yoli buɣum a gbaara ni buɣum ka so gba mi baana ni karante ni chichi ka bi di o na ka o gu ka chichi maa ka bi zaŋ lan ti pa moto maa zuɣu n yori gba ka bi mali fon maa ni kuli n ti vɔ n ti zaŋ kuli yina n ti n yoli buɣum kuni ni mi nyɛla wɔboo n yoli buɣum ka ka o du nɛma yina n ti n tam Ka yuŋ tibi ka sokam lab ti beni, a gbaala di bi wum, ka biɛɣu mini laa ti daa tilaati. To yuŋ maa ka e daati naanima chaŋ ti yɛli gbaŋ la ni bɛ yɛm o na, to ti saɣisim binkam nyɛ NDC bipola maa ni o saɣisim ba, ti bi kpab o ka jɛm o ya ni o ku kana. Ka nya ni o gana ka biɛɣu mini laa tilaati. Bɔbigu nim maa chani ni bɛ ti nya pɛnti maa chaŋ. Na yi kpaŋ ma nti nya bɛn ka bɛn nyo kuni ni bia maa ka saɣim malaika maa, ka yɛli ba, Ni bɛ niŋ shɛm maa, ni bɛ niŋ, di bi zo mi lala yɛla ni. N-tam ka wɔbigunim maa gba ni chaŋ ni bɛ ti kpuɣi niriba shɛŋa di bi yɛli maa, ka bɛ chaŋ ti kpuɣi li ŋmaligira, ka bɛ lan yi bɛ zuɣu ni bɛ bi zo din bɛ mi ni bɛ maa bɛ guugi